Now I will add a few words and prepare. Albert Einstein li Almanyayê jî dayîk bûye. Fîzîkzaneke bi nav û deng e li seranserê cîhanê. Dema ku li ofîsa patentê ya bajarê Bernê yê Swîsreyê wek katib dixebite, xebata xwe ya pêşîn a ji tewriyên xwe yên pê rêyeka nû daye destpêkirin, geşe pê dide. Bi çargotarên xwe yên zanistiyên di sala hezar û neh sed û pêncan de diweşîne, bi nav û deng dibe. Ku ji xwe tewriya giştî ya rolatîbiyê jî datîne li ser seranserê cîhanê, bi nav û deng dibe û sala hezar û neh sed û bîst û yekê ji ber ragihandina fenoman a wek tesîra fotoelektrîkê tê zanîn, Xelata Nobelê kar dike. Pasîfîsteke gotinrû ye ku bi hereketa siyonîst re têkildar tê zanîn. Einstein ji Almanyayê mala xwe bar dike dewletên yekbûyî yên Amerîkayê hênûk û nazî dest dihêlin. Em lê xwe yî mayî bi xebat û jiyana li Preîstein a New Jerseyê xelas dike. Salên pêşî yên jiyana Einsteinê. Çardê meha Adarê ya sala hezar û heşt sed û heftê û nehan li bajarê Ulmê li başûrê Almanyayê çêdibe. Ji malbateke cihû ya ne zengîn ne jî feqîr a li Mûnîhê bûye. Di zaroktiya xwe de pir hez ji muzîk, matematîk û zanistê dike. Ji dibistanê tê qewirandin. Sala hezar û heşt sed û nod û çaran bar dike Swîsrê. Li vê derê li dibistanê dewam dike. û paşêketina Enstîtuya Polîteknîk a Federal a Swîsreyê ya li Zûrîhê heq dike. Sala hezar û heşt sed û newt û şeş a dev ji welatîbûyîna Almanyayê berdide û heta ku di sala hezar û neh sed û yekê de bibe welatî yê Swîsreyê bê welat dimîne. We dizanî ku piştî Einstein bihîstiye bombeya atomê li Japonyayê hatiye bikaranîn, parastina bêçekbûna nukleerî kiriye. Komîteya Rewşa Lezgîn a Zanistkarên Atomê ava kiriye û li dijî bombeya hîdrojenê piştgiriya zanistkarê projeya Manhattanê Robert Oppenheimerê kiriye. Wexta ku li Enstîtuya Polîteknîkê ye dilê Einsteinê dikeve hevala wî ya xwendekar Milawa Maris lê maliyên wî Einsteinê li ber radibin û Einstein Ji bêperetiyê nikare bizewije. Ne bi yasayî kîzeke wana bi navê Lyser di sala hezar û neh sed û duyan ji dayîk dibe. Piştî ku Einstein dibe katib di ofîsa patentê ya Swîsreyê ya li Bernê. Einstein sala hezar û neh sed û sêyan daweta xwe û Marie sê dike. Du zarokên wan din çêdibin. Hans Albert sala hezar û neh sed û çaran û Edward jî Sala hezar û neh sed û du dehî sala derasayî ya Einsteinî. Einstein dema li ofîsa patentên dixebite, hinkarên herî afirîner ên jiyana xwe yên ku ne kêmî her çar gotarên wî yên xwe yên sala hezar û neh sed û pêncan pê bi nav û deng dibe dike. Di gotara pêşî de serî li teworiya kuantumê ya ku fîzîkzanê alman Max Palanski geşepê daye. ku rave bike diyardeya wek tesîra fotoelektrîk tê zanîn. Vê yekê bi materyaleke ku gava ronî lê dikeve pariyên bi elektrîk lê barkirî jê belav dibin dike. Gotara duduyan li ser delîlên tecrûbeyê yên di derheqê peyitandina hebûna atoman a Einsteinî ye. Einstein vê yekê bi kirina analîza diyardeya hereketa Brown a pariyên biçûk ên li hewayê dimînin bi dest dixe. Di gotara sêyemîn a herî bi nav û deng bi ser navê Li ser elektrodînamîka cismên lowok da Einstein rû bi rûyê nakokiya beloq a di nava tewriyên bingehîn ê di fîzîkê da dibe. Fikra têgihên dem û fezayê yên eser û ya James Clerk Maxwellî ku leza roniyê sabît e. Bi kirina vê yekê tewriya xwe ya li rolatîvîteyiya taybet a ku ji bo heyberên di çarçoveyên ne çalak ên cihê bi cihê de jî dilivin jî qebûl dike ku yasayên fîzîkê heman in dide naskirin. Gotara Çaran derheqê têkiliya bingehîn a di nava enerjî û ginseyiyên berê du têgihên bi temamî ji hev cuda tên hesabkirin de ye. Bi hevkêşiya bi nav û denga Einsteinî E yeksan du caran mc C li vir leza sabît a roniyê ye pênaseya vê pêwendiyê tê kirin ji Zurîhê heta Berlînê. Einstein dewam dike li xebata xwe li ofîsa heta patentê heta hezar û neh sed û nehan di peyra li zanîngeha Zûrîhê dest bi kar dike. Sala hezar û neh sed û sêzdeyan diçe zanîngeha Berlînê. Li wir dibe midûra Enstîtuya Fîzîkê ya Kaiser William. Hingê dilê wî û mirova wî Elsa li wind hewl dikeve hevdûn. Milenayê ber dide û bi wê re dizewice. Sala hezar û neh sed û pazdan tewriya giştigiya Dolativîteyiyê diweşîne. Ev teorî wek berhema wî ya herî hêja tê zanîn. Bi vê teoriyê dibîne ku ji xeynî erdkêşiyê hereket jî dikare tesîrê li dem û fezayê bike. Li gor rêgezê hevberiyê Einsteinî kişandina ji alîkî de ya erdkêşiyê, bi bergîdana lezahiya ji aliyê berovajiyê de ye. Heger ku ronî bi lezahiyê were petilandin, divê bi etkêşiyê jî were petilandin. Di sala hezar û neh sed û nozde an de du seferên fezayî tên kirin ji bo kirina cezb û ezmûnan dema girtina heyvê.

Bi encamê vê tewriyê geşbûnek mezin çêdibe li seranserê cîhanê. London Times vê tewriyê wek şoreş di zanistê de û tewriya nû ya gerdûnê radigihîne. Einstein dest bi gera li welatên wek Dewletên Yekbûyên Amerîkayê, Îngilîstanê, Fransa û Japonyayê dike. û li van welatan li ber bi hezaran mirovan diaxive. Sala hezar û neh sed û bîst û yekê Xelata Nobelê kar dike ji ber xebata xwe ya li ser tesîra fotoelektrîk. Xebatên xwe yên li ser relativîteyê dike, hingê bi gengeşe dimînin, Einstein îcar dest bi geşepêdana tewiriyên xwe dike ji bo çêkirina zanisteka nû ya kozmolojiyê. Min got vê yekê îdia dike ku gerdûn ne bi tebat e lê bi lebat e. Hem fereh dibe hem jî teng dibe. Einstein mala xwe bar dike Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê. Dema ku dewleta Almanyayê di bin hukmê Waymerî de ye, neyartiya Einsteinê dike. Ji ber ku Einstein cihû ye û yekî aştîxwaz e. Di meha sermawezê ya sala hezar û neh sed û sî û du deyan de meheke beriya ku Adolf Hitler bibe serokê hikûmeta Almanyayê, Einsteinî biryara koçkirina Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê dide. Einstein dikeve Enstîtuya Vekolînên bi pêşketî ya nû ava bûyî li Prîstîna, New Jerseyê hewt kare biçe Almanyaya ku lê ji dayik bûye. Dema ku sala hezar û neh sed û sî û şeş an Hevsera Einsteinê Elsa canê xwe ji dest dide. Einstein ji deh salan zêdetir demek e ku bi pêkoliyên xwe dikeve hewla dîtina teoriyeke qada yekbûyî ya ku yasayên gerdûnê û yên fîzîkê tevan di çarçoveyekê de bigihîne hevdûn. Di vê prosesê de Einstein hingî diçe îzole dibe ji hevalên xwe yên kar ên ji Relativîteyê bêhtir xwe didin ser tewriya kuantumê û tesîrên wê. Dawiya jiyana Einsteinî Di salên dawiyên hezar û neh sed û sî de tewriyên Einsteinî hevkêşeya E yeksan du caran mc jî di nav de dibin alîkar ji bo çêbûna bingeha bi pêşderçûyîna bombeya atomê. Di sala hezar û neh sed û sî û nehan de Bi banga fîzîkzanê macar Laus Szilárdi, Einstein bi nameya ku dinivîse ji Serok Franklin Roosevelt re jê daxwaza ku beriya Almanya raser bibe terxankirina fînansmanê ji bo bi pêşdebirina uranyûmê erê bike. Sala hezar û neh sed û çilî Einstein hem welatiyê Amerîkayê hem jî yê Swîsreyê ye. Lê hikûmeta Amerîkayê ji ber fikrê nûyîn sosyalîst û aştîxwaz ên Einsteinî jî bi guman e. Naxwaze ku Einstein bikeve nav projeya Manhattanê. Di sala hezar û neh sed û pêncî û duyan de Einstein pêşniyaza serokê Îsraîlê Dewîd Beyn, ku rûnayî ya bûna serokê Îsraîlê qebûl nake. Salên dawî yên jiyana xwe Einstein li kirina xebata xwe ya li ser tewriya qada yekbûyî dewam dike. Tevî ku gotarek li ser tewriyê diweşîne jî, di Scientific Americanê de sala hezar û neh sed û pêncî piştî ku bi pênc salan şûnde ji ber anewrîzmaya aortê canê xwe ji dest dide nîvcu dimîne. Di deh salên piştî mirina wî de baweriya bi Einsteinê ya di warê fîzîkê de zêde dibe. Fîzîkzan ku dest bi zanîna bi rast û neheniyên hêza qewîn a xwedêkê re avî perçê wendayî yê tewriya qadayek bûyî dikin û peykên fezayê rêgezên wî yên kozmolojiyê erê dikin. Di salên dawiyên li pey mirina Einsteinê, baweriya bi Einsteinê ya di warê fîzîkê de zêde dibe.